The best security must be provided by you. Nokorɛ, ɛho hia paa o. Mm. Even wo sɛ wo ne ayɔnkofoɔ koraa hyia na yɛani agye na yɛnom nsa ebi a yɛagye yɛn ani a, Captain, you have to be very careful. Na wahwɛ yie. Why? Because ɛhɔ no. ebi a obi mfa baa mmɔ wo baa obetumi apoison wo ɔmfa baa mmɔ wo ɔmfa tuo mmɔ wo ɛnso wokɔ bɛkɔ akɔda na adeɛ kye na wansɔre why because ebi koraa baabi a mo wɔ no asa ɛɛden because wohwɛ paa obi koraa wɔ ate ago wo ne ne sii so ɛna biribi kakra koraa ba wo nsam ɛna wawo ayɛ ho sɛ o ɛne nnamfofoɔ nkɔhyia ne yɛnyɛ iwe mɛtua metua no koraa na hi hmm. ɔhu nea mekyerɛ no nti baabi a wɔ biara captain sɛ nsuo na wonom aduane na wodie nanteɛ na wonante you need to be very careful na woyɛ security conscious anyɛ saa a eh, kwasi ada bɛdane odwoada mm. so ahu mm. nti wohwɛ ɛndeɛ nneɛma ɛkɔ no a ɛna wobusa question bi polisi ni question ma m'ani gye paa sɛ obi wɔ provide information adeɛ nkyina n'anim da wɔ mm. ɔkan yɛ sɛ wɔ obiara ni wakɔ provide information ama police officer mpanimfoɔ no ne tumi ma ne gye saa adeɛ no and mm-hmm. wama yɛ good education captain sɛ this time round wokɔ station a busa sɛ commander wei na kɔ commander hɔ na ka ne pay kyerɛ sɛ commander sɛ maame ne wo baa bɛka yi mempɛ sɛ ɛbɛpie abɔnten let's give that one a try and see ɛna social media ho mm-hmm. ɛnso it's not helping this matters o ɛnɛ biribi kakraa bi abo sɛ ne yɛtwa na ɛsɛ kuliti on security matters no ebi wɔ hɔ a captain yɛde sie but esan sɛ yɛ public no yɛ nim no nti me duru baabiaa na biribi asi ɛhɔ aa I want to be the first person to break the news na ma twa na me circulate ɛno nso so captain is not helping these matters Tiago ɛma fantastic submission about yɛ asaase a yɛtɔn ɛne sɛdeɛ esi tete no captain do you know the problem. Ɛsɛ Ghana ɔho yɛtena ase ara na yɛ create problem no wie a at the end of the day na yɛsan de ɛho ntansa no akɔto aban bi so. Good. Sɛ yɛ aban dada a wɔatwam, sɛ yɛ aban a wɔwɔ hɔ sei na yɛde ho ntansa akɔ akɔto no so. So ho because asase a yɛtete no nokwasɛm ne sɛ wokɔ baabiara na yɛayɛ site plan a Captain, yɛwɔ baabi a yɛyɛ make for refuse dump. Good. Sanitation area. Yɛwɔ baabi a yɛyɛ make for school. Mm -hmm. Baabi a police station, even hotels. Captain. Good. Ne nyinaa yɛtwa to hɔ. By the end of the day no. Hwannom na ɛtɔn saa nsaase no? And mmara biara nni hɔnom a ɛkyerɛ sɛ obi a ɔbɛtɔn saa nsaase no, yɛde no fa saa mmara kwan no so anaa? Mr. Nketia, wadaroma, yɛyi ara yi ara yi public ah! open spaces sɛ ha de yɛnya mfa nto hɔ. Yɛde bɛbɔ dwa. Wokɔ me kurom apaa, yɛwɔ community center kɛseɛ. Mm. Ah! Sɛ biribi, adwabɔ biara ba kurom hɔnom a, and baabi a wogyina, sɛ wogyina kuro no abɔnten a, ɛhɔ da hɔ kakrakaa, about bɛ, more than eighty feet, ɛne asi community center. Obiara ntumi mblɔke no. Wokɔ a paa hu, street, ɛhɔ yɛ akuraase, but sɛ wogyina kuro no ti a, wohu kuro no ti. Ɛdedam. Ɛdedam. Wate aseɛ? Adɛn nti na yɛn nkuro akɛseɛ no deɛ, yɛredi awu ne o oh, ɛnkyɛ biara na mekɔ abusua wei na ɛyɛ yɛdea yɛ struggle wɔ ho saa ɛna wokɔ new site a saa ɛkwan a na ɛdeda hɔ a ɛsoso ɛtɛ feet ne ade ade no nyinaa captain yɛasa atɔn ne nyinaa yɛwie at the end of the day yɛse o oh, ɛɛ ɛdan bi si hɔ ɛwɔ sɛ aban ɛbɛtɔ no ɔde ɔde yɛ ɔde yɛ police station i don't get it captain i don't get it wɔn nti yɛanhyɛ seɛ yɛka yɛka yɛka yi yɛka aban a ne yɛde yɛn yɛn nsa akɔkyerɛ president so yɛka aban a ne yɛde yɛn nsa akɔkyerɛ party a wɔawen ne power ba yɛnhwɛ sɛ. wɔn a lead ɛyɛ leading members in those parties no emu sɛn ɛna yɛ communities na ɛte mu yɛte no wɔn tete mu emu sɛn na ɛte hɔ yɛkyɛ asase yɛyaa captain enu baabi yɛsi rezoning enu baabi nsuo ho koraa ne akɔ akɔ tete enu baabi yɛsi half plot. but wokɔ lands a lands foɔ bɛka akyerɛ wo sɛ biribiara ni hɔ a yɛayi mu yɛfrɛ no half plot ɛnso so ne atete asase da hɔ sɛ oh, half plot bi da ha bra bra ne bɛfa enti wobɛhu sɛ half plot no a yɛreka no ɛkwan at the end of the day wonam obi afikyiri a wosi o oh, menam street mu wobɛyɛ no akɔ akɔpie obi fie enti ɔman no yɛyaa ne yɛyɛ ho aborɔ me dɛdɛ biara meka no wɔ ha sɛ mede me nsateaa baako hwɛ obiara so wɔ Ghana a, nnan no a aka no nyinaa hwɛ me so. Problem no yɛ yɛn yɛn ankasa. Yɛn yɛn ankasa na yɛkreti problem no wie ara na ɛkɔ kɔyɛ kɛse na agye nsam a, yɛse aban, yɛse aban. Enti wobɛhu sɛ aban bɛba akɔ, aban bɛba akɔ na yɛ, eh, yɛ, yɛ, yɛ security ayi no, ɛwɔ ɛse ara na ɛwɔ ɛse. Because Ɛyɛ yɛ yaa. So wahu? Polisini no panin no kae, Captain, polisfoɔ nyɛ magic na wɔn kɔnjɔɔ sɛ asɛm asi aso ase. Na obi firi Central Police Station baeɛ ara, ɔyɛ polisini nti, ɔde ne uniform duruu hɔnom ara na deɛ ɛsiiɛ nyinaa watumi a picture. It doesn't work that way. Good. Ɛyɛ ɔman mma no ara na provide information. But hwɛ yɛn nteteɛ a yɛde maa yɛ yi, yɛmaa yɛ nteteeɛ sɛ even obi bɛbusa sɛ ɛɛ aha na Mister Nketia te wɔ ofie akɔdaa a wabɛbie w'ano aka sɛ an ɔwɔ hɔ hmm. nipa no kɔɔ yɛ ane atwe abaa siw so ɛna wano pɛrepɛrepɛrepɛre akɔra ketewa ebusa asɛm a wo na akɔkyerɛ sɛ ɔhɔ no ɔba abɛyɛ ne biribi a enti nipa a yɛbɔ n'aba so ɛyɛ sɛ wabebu hyɛ sɛ bisankatia wɔ hɔ na watumi aka sɛ ɔnni hɔ wate aseɛ mhm. ebi a nanka polisi ba abɛkyɛ ɔsɛ ɔnni hɔ ɔkɔɛ so wayɛ adeɛ mo mo mo mo mo wayɛ adeɛ saa nkɔlaa na ɛbɔ n'aba wɔn aba so ɛsaa nteteɛ no ɛna captain yɛde ma yɛ ma wate aseɛ nti akɔlaa no nyina yɛ ana ɛɛden sɛ ɔbɛ provide information. why because baabi a yɛn tetee a yɛnyaeɛ ne baabi a yɛaba abɛduru no saa nipa no na yɛhoahoa no saa nipa no na yɛbɔ n'aba so sɛ wayɛ adeɛ because ɛduru baabi no ɛɛ deɛ ɔsɛ ɔka nokorɛ na obi ho kyere no no wanka ɔho problem a yɛwom ɛwɔ ɔman no mu no nti katen Security no ɛyɛ obiara asɛm pɛ abia ɛyɛ obiara asɛm pɛ abia ɛyɛ wo ɛne me yɛn nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛsom na yɛhwɛ sɛ ɔman ne security no atotɔ yie ɛho soboɔ no yɛde bɔ aban nko a ɛnyɛ yie yɛde bɔ police policefoɔ nko a ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ obiara som bi abia na yɛhwɛ Anyɛ saa a, as communities no ɛredivɔlɔpe, ɔman no yɛretu kɔtena akyiri ne adeade no, this problem will continue to be there. Medase